Hallelujah praise the Lord ɛnɛ nso so ɔsorosoro Nyankopɔn asa ama yɛ akwanya biem yɛne anua Sadat akyɛde awurade ama yɛ awieɛ mmerɛ yi na ɔni n'abrabɔ mu adanseɛ nkyerɛ yɛ megye sɛ yɛayɛ part 1 part 2 ɛnɛ na yɛtoa part 3 no so onua Sadat na mpatwo mpɔm te sɛn owura Yesu adom biribiara ɛkɔ kama Ɔtaa n'adom ne ne bammɔ ne nhwɛso pa ne n'ahummɔborɔ nti, yɛda so yɛte nkwa mu. Hallelujah! Yɛda Awurade ase. Na ɛnora yɛdidi nkɔmmɔ bebrebe. Ɛna ɛyɛ sɛ ɛnɛ Kristo yɛ adom na ɔde ɛnɛ adom dom yɛ a yɛbɛsa atoa so. Bɛkɔ amanfoɔ pɛpa tiri nso atie. Na mmerɛ a yɛdi nkɔmmɔ ɛkɔdu baabi a Wokohyiaa Pasolo na Pasasolo de me nɔmba maa wo. Yɛtoa so a, firi hɔ no nɔmba maa no, ɛdeɛn na ɛsan atoa so biom na atiefoɔ ntie? Wɔ deɛ ɛdi kan nso, mede nkyea rekɔ obi obi biara a ɔretie ɛyɛ video yi. Nyankopɔn ɔnhyira wo ɛne w'adaakyeɛ a wasɛe no a worehwɛ saa ɛyɛ video yi. Nyankopɔn ɔnyɛ wo kɛseɛ. Na menim sɛ adagyeɛ a wosei no no, wonsɛe no kwa. Ɛyɛ Nyankopɔn botaeɛ sɛ me ne wo mmienu yɛbɛbɔ mu na yɛakɔdi dɛn ne awieɛ wɔ heaven. Nyankopɔn nhyɛ obi biara. Daddy, meda ase deɛ ɛdi kan so wɔ akwanya yi a wode ama me sɛ menkyerɛkyerɛ nsɛm mu. Ne nyinaa ne sɛ, yɛhyɛɛ aseɛ no, medi kan kaa biribi kakra ɛberɛ a mekɔhyiaa ɛyɛ abirɛ bi a yɛfrɛ no ɛyɛ The King a radio presenter a dodoɔ no ara nim no sɛ ɛyɛ radio station na ɔyɛ adwuma wɔ hɔ. Na Sunsum FM na ɔtaa yɛ adwuma paa wɔ. Na ɛberɛ a mekɔhyiaa no no a ɔmaa me direction ma mekɔhyiaa Pastor Soro na afei nso sɔfo yi nso Nyankopɔn faa no so maa ɔde Daddy wo number maa me. Na ɛberɛ a ɔde wo number maa me no na afei nso mefrɛɛ wo na mefrɛɛ wo nso the way a wo ne me kasae in fact that day no m'ani gyeɛ mehunu sɛ saa berɛ no deɛ eh, me heaven mu ara na mapue no no cause menya atenka paa sɛ Sisi a deɛ Nyankopɔn ayi me mpaebɔ ano na Nyankopɔn nso abɛsra me cause na mete nka paa nti saa berɛ no mefrɛɛ wo daddy ma wo maa yɛbɛhyiaae ɛwɔ wo dareteɛ me ma mebɛhyiaae ɛwɔ ɛɛ yɛfrɛ no sɛ wo fie nti ɛberɛ a yɛbɛhyia wo fie no wo ne me di nkɔmmɔ bebree na saa berɛ na mekae sɛ wo maa me sika koraa ma mede hyɛɛ me ho ma na mede hwɛ me ho kakra kakra nanso na da biara nso na wo saa frɛ me ɛbɔ mpaeɛ nso ma me na one day bi Na me kae pa one day bi ana wo kaa sɛ wo pɛ sɛ wo de me kɔ kyerɛ ɛyɛ doctor bi na saa berɛ no ana wo maa me bɛ hyia wɔ wo fie ana wo de me tenaa kaa mu na yɛ kɔɔ doctor no na ɛberɛ a yɛ kɔɔ yɛ no ana wo de me me nsɛm nyinaa ɛtoo doctor no anim na ɛberɛ a wo de too doctor Solomon anim pɛ ɛna Nyankopɔn nso ɛyɛ adom ɔkaa na koma na ɛhɔ na papa no nso ɛyi phone ɛhɔ yɛ nim hɔ na ɛfrɛ na adamfo bi sɛ nka wɔn pɛ dan nyɛ dɛn ɛnto hɔ. Ɔhɔ na papa no maa me ɛyɛ matress sika sɛ menkɔtɔ matress a mɛda so because na saa berɛ na um, m'asɛm no deɛ na eh, me nika kora ɛhyɛ me kora kyɛ sɛ ɛnyɛ papa me ntaadeɛ nyinaa ɛnyɛ ma parents nyinaa papa nti nyankopɔn ka papa no akoma ɛma nyankopɔn yɛ adom a ɔhan dan so ɛmaa me ɛma me sika tɔ matress a mede bɛda ɛyɛ ɛdan no mu nyankopɔn ɛyɛ saa nneɛma kɛse wei ɛmaa me amen Ah sɔfo Sadat obi nni ha a ɔbɛbusa question ɛti me na mebusa question aa de ama yɛtiefoɔ mu tiɛ obi wɔ bɛka sɛ ah ka mete a ka mɛbusa no question wei deɛ ɔmu sɛ yɛhyia Solomon anaa Dr. Solomon awurade faa no so pɛɛ dan maa wo a na yɛne wo redi nkɔmmɔ, wo paahyia ne sɛ wobɛkɔ akra yie na wobɛka Awurade Nyankopɔn asɛm akyerɛ amansa. Eti efiri hɔ kɔ no, adwuma bɛn na yɛne wo hyɛ ase a na yɛreyɛ? Okay. Ka biribi kyerɛ na atiefoɔ ntie. Okay, papa, meda ase paa. Deɛ ɛwɔ hɔ ne sɛ, mekae saa berɛ no a yɛkɔtenaa hɔ no, Um, Dɔkta Solomon bisaa me sɛ mepɛ anka deɛn na mepɛ sɛ meyɛ. Mekae paa. Na saa berɛ no, na mehwɛ um, me sukuu no, manhyɛ da nkɔ sukuu a neduru akyiri kakra deɛ. Nanso na anka wɔ sɛ metoa medication no so, na anka mebɛyɛ krakye. But nanso na mehwɛ adom a na Nyankopɔn de adom me no a, na ɛnsɛ sɛ mekɔ sukuu because saa berɛ no na ɛtwa sɛ meyɛ biribi hyɛ Yesu Kristo deɛ animuonyam. Nti saa berɛ no deɛ meka kyerɛɛ no wɔ ɔfis hɔ sɛ, Sukuu paa deɛ menkɔ. Adeɛ a mepɛ sɛ meyɛ paa ne sɛ metwa nyam, sɛ menenam na mebɔ dam ma Awurade. Saa na me honhom no hyɛ me sɛ menyɛ. Ampa so, papa no, wammu m'abam. Deɛ mekaeɛ no nso, ɔno nso yɛɛ dɛn? Ɛsɔpɔɔtoo me maa biribiara nso tumi wiee mu deɛ mu. Amen. Asɛm a ɔreka yi, saa mmerɛ no na Doctor Solomon no wa follow wa wa wa wa form evangelical ayi bi a yɛkɔ schools ɛne villages ɛkɔ ka awurade nyankopɔn asɛm ɛnti no ɔma sadat bɛka yɛn ho a ne yɛne sadat yɛ dɛn ɛkɔ ɛkɔ schools Mekae eh, students a yɛhyia mu is more than 150,000 students a yɛahyia mu a yɛn wɔn ka Awurade Nyankopɔn asɛm a yɛkyɛ wɔn Bible. Na sɛ that school so yɛkɔ no yɛhu sɛ aduru baabi no adwuma no bɛyɛ kase no branch baeɛ. Dr. Solomon ma wo afidie sɛ woso te fas na te sɛ wo passion yɛ school na passion bɛyɛ nkuraase. Na nkuraase adwuma nso a na ɔnam yɛ no sɛ sisi sɛn. Oh, Nyankopɔn adom! Adeɛ a ɛmaa me hu ne sɛ Nyankopɔn yɛ ɔnokwafoɔ, ɛfiri sɛ, um, daeɛ a me sosoeɛ ne adeade nyinaa no, ɛbaa mu kamakama. Ɛmaa biribiara nso tumi wie pɛyɛ. Ɛne sɛ, ɛberɛ a na yɛkɔ schools no nyinaa yɛkɔ, na dwumadie nyinaa ɛkɔ soɔ no, na me deɛ, na ɛnka me sɛ me ndi akyire bi, but na akɔ akɔyɛ sɛ medi akyire bi saa. Nti, na mebɔ ho mpaeɛ. Ɛfiri sɛ na mepɛ sɛ mekɔ akuraase paa. Ɛhɔ na na mepɛ sɛ mebɔ dam in my whole life's time. Nti adeɛ a meyɛ ne sɛ da biara na meyɛ ho akwankye na meyɛ fasting. Nti one day bi ɛna Doctor Solomon frɛɛ me na ɔkaa sɛ, Knorr, wɔhwɛ adwuma a ɛne passion a mewɔ no a, kɔ. Metee me ho a, nka mɛtumi ayɛ deɛ me, ɛsene deɛ meyɛ yi koraa. Nti ɛyɛɛ saa no, ɔpɛɛ speaker ne mixer bi maa me ne mfidie, generator, mɛtumi de akɔ akuraase villages. Enti ɛyɛɛ saa, metee me ho no, na m'ani nsɔ, na m'ani gye paa. Na saa berɛ nso, na me nko ara na na menam. Mekae baabi, um, mekɔɔ um, Ɔdɔɛfrɛ, ɛna mekɔɔ Nso Nyameɛ, Bɔ Ho Mmɔden, Ampaeɛ a Ɛdwa. Ne nyinaa nso wɔ ɛyɛ Dwaben circuit na ɛkeka ho. Yɛ Afikurofoɔ nso ne adeade nyinaa no, yɛakɔ hɔ. Wɔn a wɔtie me na wɔwɔ hɔ deɛ, wɔn ankasa wɔnim sɛ Evangelist Sadat na mekasa yi. Enti, Ɔhɔ deɛ kurase asɛm paa deɛ ahɔ asetena no ɛyɛ den ɛnyan paa nti na ama sisi asɔfoɔ no bebree ɛmpɛ sɛ yɛbɛkɔ hɔ no cause ɔhɔ no mpo toilet a wobɛkɔ kora mpo ɛyɛ problem adware a wobɛdware sɛ sɛ woyɛ obi a wofɛre adeɛ a woanhwɛ yie a wonware hɔ because mekae sɛ yɛ mekɔɔ ɛkuo foforɔ mu ɛyɛ kurase paa na mekɔɔ yɛ nɛ adware a mebɛdware wɔ mu paa me nso mewa nti adwareɛ no Ɛpem me nan me kotodwe na ɛwɔ sɛ me koto na me lay down na mede nsuo ndugu mu nkakrakra. Mmaayɛ atwam, mmeranteɛ atwam nti sɛ me dware a de sɛ me dware anadwo paa, me dware ɛno anasa. Me yɛ program a de sɛ me twɛn obiara deda na me nso maayɛ dɛn mɛdware. Hallelujah! Ɔka kurom fo ma makae asɛm bi. Me ne wo ne sɔfo Weradu ɛne sɔfo Derrick yɛkɔɔ kurow from crusade. Menim sɛ saa crusade no na Awurade faa so ma kɔmfoɔ kurom hɔ sakyeraaɛ. 23 years back ɔbɛkɔm akyɛ ɔde ne ho ma Awurade. Year back ɔgyae kwan bɛsii adwo so. Na kuro no yɛkɔ ampa, ɔmo ba afurum no, me koraa me nwa te sɛ wo koraa no, sɛ wo gyina mu dware na wankoto a na wampɛ dɛ obi bɛhu sɛ onipa na ɛgyina mu dware no. Na ɛsɛ ɛkɔgya yɛ anan, ɛgya nan, hwi tim ne bi. ɛna ne nnua brankye brankye akura sɛ adwuma nna fam ampa ɛna dan kora ɛkɔɔ hɛ ne ɛdam no ɛdan no mpoma nim ɛna ɛde ntoma sensɛnsensɛ hɔ ɛdan no mu ne ɛda yɛda hɔ kora na nkra atu asie so wɔ dan mu hɔ wokae saa nkra no mekae paa ɔkurofoɔ mu no mekae ɔmbɛfa yɛ aduane nyinaa koraa bɛwewe ɛnam ne adeade nyinaa ampa akura sɛ adwuma ɛdene Onua a wutie me. Adwuma no, Awurade ka kyerɛɛ m'adamfo baako sɛ na akurasefoɔ no moyɛ wɔn dɛn? Ɛsɛ adwuma no nyinaa gyina kuro kɛseɛ mu. Yɛyɛ wɔ passion sɛ yɛbɛkɔ village. Village adwuma no ani gye ho paa. Sadat, ɛyi sese woka village adwuma yi. Sese ɛfan na sese wo base wɔ because mahu sɛ Ashanti region ha deɛ Wɔanante paa yie no, sɛ ɛfa he na wɔkɔ kɔdu? Sisi a deɛ Owura Yesu adom, sisi a deɛ Akumadan na mebɛɛ si sisi a, ɛhɔ na yɛate asɔre ɛwɔ hɔ. Ɛna afei nso adeɛ ɛwɔ hɔ no sɛ villages no, obi bɛka sɛ ei, sɛ ebi a yɛyɛ evangelist deɛ yɛka Nyamesɛm a ne yɛgya Accra no saa, daabi. Yɛwie a, yɛboaboa Accra no nyinaa ano Yɛsɛɛ berɛ ne adagyeɛ bɔ wɔn so mpaeɛ tete wɔn. Yɛde wɔn fa honam mu nkyerɛkyerɛ ne honhom mu nkyerɛkyerɛ ma wɔte twerɛsɛm no ase ɛfa holiness ansa na yɛapɛ sɔfoɔ a ɔyɛ holiness pastor ayɛ dɛn ne yɛde no ato ano na yɛde no to ano kɔ a yɛnwiee ɛwɔ mu a yɛsa bɛhwɛ yɛakyi ne yɛhwɛ sɛ asɔre no nso yɛ dɛn ɛrekɔ sɛn te meka sɛ sisi yɛ yi um, akomadan nso yɛate branch ɛwɔ hɔ a sisi yɛ adeɛ ɔhɔ na yɛbɛyi sisi a yɛate branch na awie a meka sɛ yɛdi bɛyɛ two months koraa ɛwɔ hɔ wɔ akoma da. Na ebi a mokɔ yɛkɔ nkuraase a asɛm a me mpɛ sɛ mɛka na wo na mpɛ sɛ woka yɛkɔ nkuraase a wotumi sɛ source bɛwi ni no ebi ni baabo ebi ntaade hyɛ koraa yɛ asɛm eti yɛkɔ nkuraase bɛyɛ na efiri sɛ ɛsɛ yɛde ntaadeɛ kɔ yɛka nyamsɛm wie a na yɛde ama wɔn yɛsɛ ana ebi wɔ sɛ ɔbɛkɔ hyia sɛ yɛkɔ hyia akɔmfo ɔsakyera yi. Ebia wobɛkɔhyia Muslimni aberanteɛ anaa Muslim maame, Muslim ababaawa bi a ɔno nso so ɔpɛ sɛ ɔde ne ho ma Awurade. Last time gye sɛ at ante akyem ebi si saa. Wɔn akye gɛɛ no sɛ wahu Kristo ɛna wɔn akyekyere no de no ato dɛm. Nɔboam. Ah, nɔboam. Ɛna wɔn se gɛɛ no koraa bɔ dam. Nso gɛɛ no mmɔɔ dam. Sɛ wɔse wɔahu Kristo nti, wɔn tete gɛnagɛ no saneɛ na gɛ no dwaneeɛ. Daddy mese dee no me duruu kurom hɔ nom na mekɔ yɛate yɛ no boam yɛdii kan kɔyɛɛ evangelism na yɛtee branch baako hɔ nti me duruu hɔ no ah na mehuu sɛ nipa bebree atwa ahyia nti me ne me nua sɔfo baako ne din de sɔfo Kwaku na meyɛɛ sɛ oh yɛnkɔhwɛ adeɛ a ɛɛsi wɔ hɔ nti yɛkɔɔeɛ no na sista no nye sista bi o, na ne nyina sista no yedii kan ne no edi nkɔmbɔ wɔ kurom hɔ dada a ɔsoɛɛ nkramoni a ɔasakyera a yɛ a no kun ewu ama ne mba nyina yɛ abusua nsew abɔdan wɔafa Kristo ntuabɔ nam ntsi yɛagye mba no nyina efir ne nsamu sista no nkoaa na etse nwura mu beebi da biara yɛkɔ no hɔ kɔhyɛ no nkuran ntsi onua dɔfo asɛm a mepɛ sɛ meka de tua wei so sɛ nipa wɔn sɛ wowɔ wiase na sɛ wowɔ bi o wonni bi o ayɛ aboa na nipa bebree wɔ hɔ a wɔtse ekurase a wɔnhyehyɛ Yesu Kristo ndɛ kurom sisi a yɛwɔ yi. Sisi asɔfo nye pirikyi a radio so nye ade ade ntsi kuromfoɔ nankasa, cities nankasa, yemmbu nyamesɛm because ade dodoɔ bia sɛ ade no redɔɔso a nipa mmu ndɛ kɔhwɛ akurase. Mese yɛkɔɔ kurase bi obi bue n'ano ka kyerɛɛ nsɛ ɔkɔ asɔre paa obue n'ano ka kyerɛ sɛ oh abosomfoɔ nyinaa bɛkɔ heaven wɔn deɛ ne gyidie no no. Onim hwee, twerɛsɛm, onim hwee. Kyɛ sɛ nipa no ayera, onim bible mu bɛbiaa, atɛmdidie, sister bi ka kyɛɛ dwam sɛ ne ba no koraa ɔdi no atɛm kwa, onim sɛ ɔdi atɛm kwa, atɛmdidie yɛ bɔne. Ɛnyɛ sɛ wahyɛ da o, onim, ɔntee bi da. Nti ɛyɛ me ya di awerɛhɔ mu paa sɛ ɛnɛ asɔfoɔ deda kaa mu wɔ Kumasi, Accra ne kyɛ sɛ yɛmfa sika, ɛnɛ offering, tithe koraa no anka yɛnsoma one pastor. District pastor sɛ nka ebia ɔnkɔ akuraase baabi sei na wɔnkɔ preachi koraa a, wɔnkɔ. Ɛnnɛ wode sɔfo bi kɔto branch ano wɔ akuraase a, ɔhɔ no ɔhu ne ne colour no na ɔhu ne nipadua no a, ɔnsɛ mfata hɔ. Nti adwuma a Paul no mo bɛyɛeɛ no, ɛnyɛ ɛno na yɛn nnɛ Kristofo yɛyɛ. Nti ne nyinaa ne sɛ, sister yi, yɛhuu sɛ a ɛɛ wɔyɛɛ sɛ na nnipa reyɛ yeieiei wɔ hɔ no, Yɛyɛ yɛn adwene sɛ yɛde bɛpinti ho ahwɛ deɛ ɛrekɔ so. Nea ɛkɔeɛ no, me deɛ mekɔɔ ne wɔfa baako na ne wɔfa no ka kyerɛɛ me plain sɛ sister no deɛ wabɔ dam because the way ɔyɛ ara na ɔnam na ɔpirikyi ne nti wabɔ dam. Na mekɔɔ sister ne maame wɔn ankasa ɛyɛ yɛfrɛ no Amalia mekɔɔ no hɔ na meka ei na adɛn ɔse o ne ba no deɛ ɔmmɔɔ dam na mmom honhom bɔne bi na abɛhyɛ no ɛna mese Nyankopɔn honhom kronkron na adwuma no ɔmo sɛ honhom bɔne. Na adeɛ a maame no sɛ Amalia nso ɔyɛ sɛ nka ɔmo de ne kɔ serem na nka ɔma kwa ɔma ma malam bi akotutu saa holy spirit na ma no ɛna m si yoo ma yɛ adeɛ nti adeɛ na ɔmpɛ sɛ ɔma no sɛ ɔmo de ne kɔ na nka ɔmo kɔ bɔ ne dam na ɔmo sɛ ne life ne nyinaa no sɛ wɔn nkonkora bɛhyɛ ne ma na ɔmo yɛ ɔmo kyekyere sista no hyɛ dɛm bɛyɛ three days na sista no ɔhyɛ dɛm na sista no sɛ na ɔbɔ mpaeɛ saa ɛna ahoma no yɛ den ɛtetee ɛna pono no bieɛ ɛna ɔte si abɔnten na nipa kyɛ sɛ n'abusuafoɔ saa no ɛna yɛyɛ dɛ ɛkɔgyee sista no yɛ dɛ ɛfiri Saa ɛsa ɛ ɛsan no, yɛgye no firi saa Me ne ɔhaw. sista no kasaeɛ. Me ne n'adamfo baako nso kasaeɛ wɔ kurom hɔ. Meyɛ m'adwene sɛ ka yɛbɛkɔ hɔ koraa but asɛ ɛkwan na ɛntumi mmaa mu. Deɛ yɛfeesi no wɔ village no no, sɛ wofiri Islam na wobɛyɛ Kristoni a, yɛsɛ woabɔ dam. Yɛse honhommɔne na ada ne ho adi akyerɛ wo. Na seesei nkora nsa hɔ a wowɔ no, ɛdeɛn na ɛrekɔ so? Because manya information bi sɛ eh, Kristo ayɛ adom ma mo, eh, one Muslim boy bi nso asakyera ma ɛno nso so no, Ɛde nsɛnsɛm pii ba. Ɛsɛ si sɛn? Nokorɛ daddy um medase sɛ wakae me um saa asɛm wei baabi a ɛwɔ sisi ano sisi ano um yɛkɔ yɛkɔ yɛ crusade nso yɛhyia a yɛnua aberanteɛ bi a yɛfrɛ no awudwu a wɔn nso nyankopɔn adom nso a nyame de ne nsa aka no a wɔnam mɛka sɛ wɔnam nyankopɔn titiyɛ mu Na ne papa ɛnyɛ easy wɔ ha yɛn kuro mu hɔ sɛ ne papa ɛha yɛn na ne papa ha a wɔha yɛn ne sɛ ɔse yɛagye ne ba afiri ne nsam sɛ yɛse ne ba no bɛsom Kristo nti wagyaa mo serem nti ɛno deɛ yɛntwɛn wɔbɛhu nti me ne no ɛnham so paa ayɛ ano afrɛ so ayi wɔde akɔ akɔdan obi na nipa ako no ato yɛn nsa ne nsa afrɛ yɛn meeting ne ayɛ meeting na nanso yɛyɛ a ɛnkɔsi adakoro because akora no ɔboro 18 years Ɔkeka kɔ nineteen years ntie aban mu koraa kɔ a yɛn hyɛ nipa saa bɛ papa no pɛsɛ ɔhyɛ ne ba no sɛ wɔn nyae kristosom no nti aah ɛndra ana ɔmo faa kaa ɔmo baa yi ɔmo baa kumase yi me firi hɔ kakra nti ɔmo baa kumase yi ana ɔmo se aah ɛyɛ ɔmo ɔfa firi akra so ɔba bɛfa audi no de no akɔ by force ana ɔse sɛ mo de me kɔ akɔ som kremu paa deɛ me nkɔ nti ɔdwane firi kaa nim. Ana ɔyɛ de waba. Nti amane a yɛkɔ nkurankuraa yi a yɛhu no ɛnyɛ easy, ne nyinaa bɛda yɛn so, ɛbɛyɛ burden ma yɛn because ɛyɛ Kristo adwuma na yɛyɛ, wontumi nnyae asraafoɔ no. Nti na ɛsɛ obi biara sɛ wonya kakra bi koraa a wodeɛ ayɛ aboa adwuma no, na sɛ ɛyɛ wo sika bi ma onipa bi nso anya fawohodie wɔ Kristo mu na ne nkwagyeɛ si pi a, wo nso Kristo ba nso a, megye tom sɛ abasobɔdeɛ bi wɔ hɔ a Kristo nso bɛyɛ dɛn? Ɔde bɛma wo. Amen. Wo kasa mehwɛ wo din. Sadat Yɛ a yɛbaeɛ a yɛbɛdaa abɔnten sɛ kɔf Christ abusuafoɔ rejecteeɛ no, sɛ yɛhu sɛ obi reba saa no a, na yɛwɔ passion de ma saa nipa no. Na tɛm bia deɛ meka kyerɛ atiefoɔ sɛ, yɛpɛ dan mmienu sesɛ yɛ emergency. Ɛdan mmienu a yɛpɛ no sɛ sesɛ are no ma yɛ adan. Saa mmaa no mmienu, Kristo ayɛ de obi ama wɔn dan. Bɛɛ dan mmienu a yɛrepɛ no, yɛmpɛ dan no sɛ yɛrehan dan no de ama nipa baakofoɔ. Ɛdan no mmienu no, yɛbɛpɛ student mattress, ebi afoɔfoɔ no gu dan biara mu. Muslimni bɛbɛkɔ nyamesɛm ɔbɛsakyɛ na abusa bɛbɛtaataa no biara no, ɛdan no baako yɛ mmaa deɛ, Ɛna baako yɛ mmɛma deɛ. Ɛno a me ne one Muslim girl bi ɔfrɛ me a me ne no me ne mantumi ne n'ankasa na me ne no bɛkasa ɔno nso ne fie sɛ ɔtan ɔno nso paa a epi baabi de no akɔ akɔto te ɛhan dan no a na mattress gu mattress gu ha a mmaa bɛfa dan baako na mmaa fa dan baako sɛ ɔbɛtena ha na ɔbɔ ne brɛ na ɔtintim na ɔnya sika na ɔkɔ ha no da na saa dan no da ɛda ha ma afoforɔ wo ba Ebia dan baako betumi afa nnipa bɛyɛ sɛ nnan anaasɛ nnum. Enti atiefoɔ, deɛ Yesu frɛ mo no no, wo a ɛka w'akoma pɛ sɛ ɔboa na yɛtumi nya ɛdan mmienu na te sɛ audu a wabɔ yi sei, yɛnti mma no nkɔ bie mu o. Ɛyɛ sɛ bi baabi ma no kyɔko na onyini wɔ Kristo mu na ɔtumi de ne ho. Enti atiefoɔ a motie yɛ, wei yɛ aniberesɛm. Menim sɛ akristofoɔ de bebree Awurade ahyira mo. Awurade ahyira mo, but foforɔ mo ba no ɛsi ɛhwi wɔn fi gya mu na bɛboa ma adwuma no ayɛ kama. Sadat na ɛno akyi no wohwɛ adeɛ na ɛɛ wonam village no ɛdeɛ ne nneɛma ne deɛ nneɛma na ɛkɔ so. Um, village no um, Wɔ Bible sɛm wɔ ho. ɛnyɛ agorɔ dade um, honam sɛm no koraa deɛ yɛde mfa nto nkyɛn kakra yɛba spiritual side no a ɛna fam baabi a nyankopɔn no mu asɛm ntaa nkɔ so no meka yɛkɔɔ kurofoɔ so Ɛɛm, abosom a ɛwɔ hɔ no, akɔɔdin tu wɔn sɛ abosom a ɛwɔ hɔ no yɛ baako mmaako, sixty. Ekuro no yɛ ketewa bi o. Ɛhɔ na Kɔmfanoche yɛ se ɛɛm ɔyɛɛ n'akɔmfoɔ ne n'adeade nyinaa. Nti efie bi a bɛwura mu biara kyɛ sɛ abosom nko ara. Nti saa kuro yi yɛkɔɔɛ infact attack Wo da a wo nna na tumi bia bɛ kyɛ sɛ ɛnyɛ dze. Nyamsɛm a ɛkɔ so no holiness ɛyɛ very poor. Nti wa hwɛ kuro bi sei asɔfoɔ mpɛ sɛ yɛbɛ kɔ hɔ because wo kɔɛ sɛ ɔhɔ no wo kɔ akɔ didi na wo kɔ yɛ akɔ dwere a wa hwɛ yɛ bɛ ba no ne yɛ kun yɛde yadeɛ wo de yadeɛ bɛ firi hɔ ayɛ dɛn aba fie. Nti sɛ wo nyɛ hyɛ paa baabi sɛ yɛn kɔ nti akuraase adwuma ɛyɛ hu sɛ wa hwɛ yɛ a yɛ bɛ kun because wo nyɛ obi a nya Kristo adom a wo yɛ hye kakra wo ni ɛden a yɛ bɛ tumi agye wo kra yɛ den afiri wo nsam. Nti ekura sɛ adwuma spiritual side no ɛyɛ hu papapapapapa. Mekae ɛbere bi yɛkɔ ɛɛ ɔdɔ ɛfɛ. Me ne madamfo bi ɔno nso nkramoni a wasakyɛ yɛfrɛ no Smiler. Na mekɔ ayɛ me nko na mekɔ nti mesrɛ nso ɔmmɛboa me. Nti ɔbaeɛ no yɛwie program no sɛ mmoa bi nketenkete bɛti sii yɛn so. Wɔboo yɛn papa. Ɛma dɔt dɔt m'anim nyinaa mesɔreeɛ no ɛnyɛ agorɔ. Mehwɛ ahwɛ mu no Na me ho nyinaa yɛ dɔtdɔt, me ho nyinaa yɛ me hene, mese nsuo a ɛyɛ nnɔm koraa no. Nsuo no toro kaa, ɛnyɛ dɛ, nanso ɛno ara na abɛnom. Aduane a wobɛdi, yɛmfa aduane nkɔ, yɛn ne sika a yɛbɛdi dwa de akɔ akuraase hɔ. Deɛ wɔredie no, ɛno ara na abɛdi. Adeɛ a ɛhu ne sɛ, woyɛ sɔfo na woretu kwan akɔ akuraase bi a, woyɛ w'adwene sɛ wobɛdi nkwa aduane a, wo saa sɔfo no, wɔmmu. Nti adeɛ a wɔsɔ yɛ ne sɛ, deɛ ɔmo di bia wo nso di bi. Nsuo na ɔmo nom a, wo deɛ wowɔ aduane a, gya w'aduane no di bi, na nom ɔmo nsuo, ɔmo nsuo no bi. Mɛma woahu sɛ asɛ worema wo ho so. Ɛhɛɛ, worema ɔmo nso. Na ne nyinaa ne sɛ, wobɛma mpaebɔ mu ayɛ dɛn? Ayɛ den, na obi amfa mmerɛyɛ amfa aduane mu amma wo. Nti ɛyɛ hu paa. Akuraase mu nnwuma no, meka sɛ meka a, ɛ, ɛnyɛ, ɛdɔɔso. Nneɛma a yɛfa mu no nti, asɔfoɔ no mpɛ hɔ Hwɛ! koraa. Sɔfo, ɛmeretwa w'ani so na yɛaba na Kristo ayɛ adom ma yɛtoa yɛn akwantuo so yi. One girl wɔ Accra, ma menka ne ho asɛm na yɛnto adansidie so. Girl yi, ɛyi saa. Awuraba yi asɛm a meka yi, mmerɛ a arenom sakya bɛyɛɛ Kristofo a, Abigail nom no, sɛ yɛkyɛ wɔn na yɛboa wɔn a, wɔyɛ family member, na ɔno akɔhwɛ baabi a wɔn Bible akrɛhyɛ, na wafa Bible no akɔ akɔhye no. Ɛnna Awurade de ne nsa aka no. Na Awurade de ne nsa aka no, me werɛ fii, asɛ ɔne ne kunu awo mmiɛnsa anaasɛ nnan. Na mber a girl no rokɔ no, eedwane akɔsom Kristo no, sɛ nna ɔnyim no onnyim. Ntsi ɔkɔ na ohun sɛ n'efuw ahyɛ ase reba na ɔfrɛ bɛrma no kã dɛ, Sesei o, bɛrma no sɛ ombegyina masallachi na ondinai Christ ansaana ɔahwɛ no. Sesei nkwadaa bɛyɛ tre a n'afɔr egu no so a ɔakɔhyɛ nkran. Mekɔ abusuafo hɔ na ɔtaataa no. Asɔr ɔkɔ dua mu dza asɔr no mbrɛ bi a wɔfrɛ me sɛ asɔr no so kɔ mema no dan ɔmo se nkɔlaa egu no so no deɛ ɔmo ma no dan koraa kra dan bɛyɛ two years koraa no a ne nkɔlaa na sɛ two years no ɛpa ho a ɔbɛyɛ dɛn ana ɔmo asan ha dan ma no na kyerɛ sɛ wabɛyɛ bɛɛd na ama ɔmo sɛ wowi ne one so ɛde kɔma Christ a Ɛkyɛn sɛ wobɛsi aborosan wɔ saa asase wei so one soul ɛde saa nkwadaa maame di wɔn baayɛ yi sɛ nkwadaa kɛse yɛ kristofo na yɛsɔ no mu nkwadaa no wɔn nyina wɔ kristosom mu sɛ sɛ tete maame yi ne sɛ yɛanyɛ dan ama ne maame no de ahometeɛ ɛhyɛ saa nkwadaa no kɔma ne kunu no a deɛ na ɛbɛsi wɔn bɛgyina wɔ islam mu Sesei yɛdwene sɛ maame no ɛhe na yɛbɛnya dan de ama no ɔno wɔ nkran bikɔ kumasi akora deɛ ɔmpɛ sɛ ɔmpɛ sɛ ɔba because n'asɛm no si hɔ a wɔn sɛ de siteɛ meka me ne wokɔ the same village ɛbɛn baabi a ɔdɔ ɔfɛ hɔ no saa mmoa no ɔmo ba a wonhu ɔmo ɛntontom kora so sen ɔmo bɛtɛ wobɛhu sɛ wo honam apagya pagya pagya pagya ebi kɔwee me hɔ papa ɛyɛ kurase adwuma no no Yɛɛ baako a bobo yaa na yɛde twe yɛn nneɛma bɛduru ayi dwabe. Bobo yaa ansa yɛbɛfa yɛn kaa afa because ne yɛnya kaa. Na mete bobo yaa akyi na ɔde yɛn nam futukwa no so puu. Awurade nya do bɛtɛ hɔ na yɛyɛ passion wɔ village no. Yɛnya hɔ kɔ dada. Sesei sɔfo Sadat eh, asɛm bɛn na wobɛka twa toɔ? Na wobɛka twa toɔ na meka sɛ Dr. Solomon fo bebree wɔn a wɔn sponsor yɛ firi baabi baabi. Awurade nhyira wɔn nyinaa. Ɛna dɔkta solo ɛyi eh, sɔfo solo so a ɛne ɛyi radio dɛkin a ɔkɔto no nso awurade nhyira wɔn nyinaa sunsum fm kwan mo fa so a ɔba wɔn gye wɔn gye wɔn a wɔatu first batch a gye wɔn a second batch gye wɔn. Ɛne mpɛnpɛnso Awurade de abɛdu yi, Awurade nhyira wo paa ne adwuma pa a woyɛ. Sesei, ɛdeɛn ne asɛm a ɛbia wopɛ sɛ woka kyerɛ atiefoɔ na wode wo nɔma bɛto dwa? Ɛbia na wopɛ sɛ wɔfrɛ wo. Ok, um, yɛde Nyankopɔn ase. Nyankopɔn nhyira wo a wosrɛ w'adagyeɛ a wohwɛ saa video yi. Nyankopɔn nhyira wo, ɔnyɛ wo kɛseɛ paa. Ne nyinaa ne sɛ wiase a yɛduru yi, ɛdu mpɛnpɛnso a nnipa reyera rekɔ asie mu. Nti sɛ na mesrɛ sɛ onipa biara a wobɛnya w'adagyeɛ kakraa bi anaasɛ mpo wobɛnya wo sika kakraa bi no, pere na fa bu asɛmpa no adwuma na ɛnkɔ so. Na sɛ wo kakraa bi no a wode bɛma no, sɛ ɛnam saa kakra no so na yɛtumi de kɔ baabi a na obi sakyera a, wo nso megye tom sɛ Nyankopɔn wɔ biribi pa deɛ deɛ ɛde ma wo wɔ akyi. Nti mesrɛ Anuanom adɔfonom a da biara mosɛe mo berɛ a moasɔskraibo a mohwɛɛ video wɔ YouTube, Facebook ne ahodoɔ nyinaa no, Onyankopɔn ɔnhyira mo. Yɛnim sɛ mo berɛ nso nyɛ kwa da. Mo nso a mode sika nso boa yɛn no, sika wontɔ ngui. Obi wɔ hɔnom a ne sika ɔde abiabia aba a ɔde yɛ nneɛma bɔne, aduru bɔne ne adeade ɛresɛe nnipa to gu. Bɛ wode wo sika aboa sɛ nnipa nya nkwagyeɛ a, I'm telling you the truth sɛ Nyankopɔn bɛhyira wo paa na ɔbɛyɛ wo kɛseɛ na mpempem sakyera a Wo nso megye tom sɛ Nyankopɔn bɛhyira na mede nkyea kɛseɛ paa so rekɔma ɛɛ Doctor Solomon Doctor Solomon Solac Herbal Mixture ana Aplex ɔno na ɔyɛɛ sesia nso ɔsan de ɛyɛ drink bi nso abɛdwa so a yɛfrɛ no ɛɛ fresh fruit ɛɛ ɛkama paa in fact ɛɛ mɛpɛ sɛ nnipa no ntɔ na papa yi ɔwɔ passion na ne sika nyinaa no nyamedwuma na ɔde boa Enti, anuanom adɔfo, kakra a mɛtumi aka ne sɛ, mesrɛ wɔ Yesu Kristo din mu sɛ saa berɛ wei, um, yɛnsɛ yɛn adagyeɛ. Deɛ wowɔ biara, wode kakra a wɔ biara, fa boa Kristo wɔ Yesu din mu. Amen. Amen. Menim sɛ Dɔkta Solomɔfoɔ bebree wɔ kuro no so a wɔba. Ana wɔbɛba. Sɛ wohwɛ Lakɔɔso a me ne Me ba yi yɛahwehwɛ yɛ tete ha yi a, ɛyɛ yɛ NGO a Awurade faa me so de baeɛ sɛ de bɛboa afoforɔ. NGO no Lacos na ɛhyɛ no, ɔno nso so ka- yɛ member of that NGO. True Testimony Outreach Foundation a yɛde bɛboa afoforɔ. Enti yɛka sɛ yɛhia support firi amana na ɛboa. Mepaakyɛw, wo ntaadeɛ no a ɛgu hɔ aburokyire Wowɔ Ghana ha ntade a wɔpake gu hɔ no, yi bi bra na yɛnsa nka. Sɛ yɛkɔ nkura ase de bi akɔ, ɛna yɛn nuanom nso Muslimfoɔ no, obi a ɔsakyera bi aba a, na yɛnyɛ bi ama no de ahyɛ akɔ asɔre. Awurade mmoa yɛ na ɔmmoa yɛn nyinaa na ɔma yɛ yɛkɔdu honhom. Na menim sɛ Awurade ne nsa bɛka amanfoɔ akoma na ɔmo aboa. Ma adwuma a Awurade ma yɛ yi awie pɛyɔ, na hyɛ Awurade Nyankopɔn din kronkron animuonyam. Awurade nka obi biara ho wɔ Yesu Kristo a ɔfiri Nasaret ne din mu a na yɛabɔ mpaeɛ yi. Yɛbɛbɔ mpaeɛ asi yi, Sadat de ne nɔmba ɛbɛto dwa. Wopa na wafrɛ no, asɛm bi wɔ na wabɛbisa no, wabusa no. Nti onua Sadat fa wo nɔmba to dwa. Ade mpakyɛw meda ase. Mepatwɔw number yi sɛ ebia wopɛ sɛ wofrɛ me na wo ne me di nkɔmmɔ a, number yi na ama wofrɛ me a wobɛnya. Zero five five five three eight five nine nine nine. Me nsa ɛrese so bio. Mepatwɔw bɔ no baako baako na ebia nkɔkorafo wɔ mu ne mmorowa. Mepatwɔw dade. Zero five five five three eight five nine nine nine. Hyɛ no nso sɛ five no yɛ mmiɛnsa ɛna nine no nso yɛ mmiɛnsa. Mese so bio. Zero five five five. three eight five nine nine nine nti number wei ana wopɛ sɛ ɔne me di nkɔmmɔ a wofrɛ a wo nsa bɛka no amen me soso me number a monim ara no no 0248 009937 ana ngo wei ade a ɛde aba ewiase soronko no sɛ yɛde nyamesuro na ɛyɛ biribiara yɛkɔ anyanka fie Wo sɔpɔɔto yɛ hɔ a yɛbɛkɔ anaa wopɛ sɛ wokɔ nyankafie no a wonya kwan nkɔ a wode si yɛ so a deɛ ɔpɛ sɛ yɛdeɛ no bɛakɔyɛ ana yɛsa kɔ prison ebi a ɔpɛ sɛ prisonfo nya take away bi a wode si yɛ so a yɛbɛnoa yɛ ɔma a ɔmbɛnoa ma yɛ kamakama na yɛ take away na yɛ load na yɛde akɔ prison biribi biara sɛ wowɔ sukuu so na wopɛ sɛ yɛne nkwadaa no bɛkasa mfa nnubɔne ho a Wofrɛ a ɛbɛba na ɛne mma akwadaa no akɔyɛ dɛn abɛkasa afa nnubɔne ho baabiara ɛhɔ baabiara wofrɛ a sɛ nyame dwuma nko ɛbɛboa nipa deɛ a wɔn nsa bɛka na ɛbɛyɛ sɛ deɛ wosi pɛ no so ɛbɛtwa ho picture biribiara de abrɛ wɔn sɛ yes sɛ bio ɛnyɛ sisifoɔ because sɛ obi kɔfa a obi kɔsrɛ ne nua baa manches Wɔ Ibrahim Yakubu adanseɛ mu, ɔkɔ srɛ ne nuabaa Manches anaa n'adamfo Manches sɛ ɔkɔ sogya. Ɔkɔɛ, ɔsɔɔ first one ɛdumuiɛ, ɔsɔ second one ɛsɔɔɛ. Ɔba na ɔyii 12 six of Manches de gu ne Manches box mu sɛ ɔno nso ɔbɛ use, ɔbaɛ wanka nkyɛ ne nua no. Na Ibrahim Yakubu adanseɛ ɔka kyerɛɛ sɛ, Gɛɛ no saa de no de no kɔgyinaa atɛmmuwa no de no kɔɔ hɛl sɛ ɔ ayi abɔfoɔ no busaa no sɛ, Wokɔ soro dɛm akyɛ sɛ wokɔ hɛl? Ɔse, Mede kɔsɔ gya. Sɛ wode kɔsɔ gya deɛ a, wosɔ gya no ɛsɛ sɛ wode bɛma no? Ɔse, Aane. Na adɛn nti a woyi bi gu hɔ ba a woanka ankyerɛ no? Ɛno kɔdanee korɔ no de maa no. Nti deɛ ɔde brɛ yɛ biara yɛde yabuhyehyeɛ na ɛyɛ adwuma no because yɛyɛ mistake a ɛbɛkɔ nti ɛwie a yɛbɛbu akonta baabi a biribi afa yɛ bi ɛbɛma ako sɛ yɛyɛ sei yɛ sei yɛrekɔ ebi edu traffic na obi srɛ sika nti yɛyi bi de maa no ne na ɛbɛma hu yɛ sɛ ɛwieɛ no Ebia ɛde bi foro ka, ɛde bi no so renom mɔɔto, ɛbɛma woayɛ aware sɛdeɛ ɛbɛyɛ a daakye ankɔ ama hell nyɛ yɛn kyɛfa. Enti yɛ vihyia denam sɛ yɛyɛ yɛde holiness, righteousness, sanctification and truth, nokorɛdie, ɛna ɛdenam because deɛ ɛbɛyɛ biara wɔ asase wei so ɛbɛhu akonta. Enti sɛ woka Matthew chapter 12 verse 36 no a, wɔse asɛm bi a ɛbɛfiri anom bɛba biara no, the judgment day ɛbɛmu ho akonta. Sɛ nkɔmmɔ a yɛdi kɔ bi bu ho akonta deɛ a, na obi de biribi ama wo sɛ fa kɔyɛ adeɛ, ɛnna mmoa kɔ bɛbu ho akonta. Awurade mmoa yɛn na ɔmma yɛkɔdu honhom no. Sɛ ɛka yɛn home baako a yɛde bɛfiri asase wei so kɔ a, Awurade nya home a ɛyɛ dinn wɔ nkwa nhoma mu, wɔ ne Dɔba Yesu Kristo a ɔfiri Nasaret no din mu na yɛbɔ mpaeɛ yi. Amen.